Мин моңда эшлим. Моң нәрсә ул? Театральная площадка моң. Шәп.
Бүген моң монда нәрсәдер үткәрә дидек. Әйе. Ә нәрсә булачак?
Проект авазлар.
Монда инде безнең татар тарихына бәйле бер чара булачак, ягъни иске көндәлекләр, әйтик, иске гарәп имлясы белән язылганнар да, аларны инде сәхнәләштереп, чын кешеләр ничектер җанландырырга тырышачак дип беләм. Ә сез үзегез көндәлек алып барасызмы? Юк.
Мәктәптә укыган вакытта Көндәлек алып бара идем, үз хисләремне яза идем шунда. Ә менә күз алдыгызга китерегез, бер 80-90 елдан соң сезнең көндәлегегезне шулай алалар да и кеше алдында укып утыралар ди.
Күз алдына китерәм, мәсәлән. Нинди хисләр кичерегез шул вакытта? Киләчәк буын өчен бу, әлбәттә, нинди дә булса, мөһим әйбер булыр иде дип саныйм. Әйтик, миннән алып, киләсе буынга тәҗрибә кебек. Син үзең көндәлек алып барасыңмы? Яшьрәк чагымда алып бара идем, студент чагымда. Хәзер юк. Ә менә синең көндәлегең алалар да, шулай кешеләр алдында укып утыралар, ди. Син нинди хисләр турый шул вакытта? Ну, әгәр дә мин үлгән булсам, миңа барыбердер инде. Укыйлармы аны, юкмы дөресен әйткәндә. Әтиемнең киң җилкәсендә. Алмаш-тилмәш утырдык. Энем әйтә.
Син Э. Ләби бабый! Ул оныткан! Онытырсың аны, Ходаем. Юк, онытмаган. Ә, Димәк, бүген монда көндәлекләр укыячаксыз. Әйе, әйе.
Э, э, 20 гасыр башында язылган көндәлекләрне укыйбыз. Инди телдә.
Ә, Татар телендә монда бит әле татар телен белмәгән кешеләр дә булачак име. Һәм татар телен аңлаган булса да, сөйләшә алмаган кешеләр менә шуны укырга тырышачаклар. Һәм менә ничек- нәрсә булып чыгыр микән моннан? Менә синең көндәлекне алалар да, шулай кешеләр арасында укып утыралар, ди. Мин үпкәләрим, әлбәттә. Ну, син бүген кешенең көндәлеген укыячаксың. Ул да Ул кеше үпкәли алмый бит инде. Ул үлгән.
Димәк, үлгән кешенең көндәлекләрен укысаң була. Әйе, әйе.
Я, я, я үлер алдыннан яндырып үлегез көндәлекләрегезне укымасыннар өчен.

Авазлар. Пандемия, син кешеләр арасында йөрисең?
Куркып өйдә ятсак инде кызык булмый.
Димәк, кызык кичләр телим сиңа. Рәхмәт.
Моң шушы мәйданчыгы турында укыган идем. Миңа кызык булды. Җибәрдем ничек анкетаны. Но мине алдылар шул укучы иттереп. Ә, сез бүген көндәлекләр укыячаксыз. Әйе. Ә ничек уйлыйсыз, ни өчен нәкъ сезне монда сайлаганнар укучы итеп?
Мин э, анда Элиф н- э, театрының үткән премьералар турында язган идем. Бәлки шул булгандыр. Белмим. Сез шулай яңа спектакльләрен карап йөрисез инде, әйме? Әйе.
Ә Дәрдемән спектакль сез караган кеше. Караган кеше.
Сезгә ошадымы? Бик э, гаҗәеп. Бик нык ошады. Ә менә Миләүшә Хабутдинова аны бетереп ташлады ул Дәрдемән спектакль. Сез аңа нәрсә әйтер идегез?
Ой, ул бик яхшы төрле фикер булырга тиеш бит. Кемдергә ошый, кемдер ошамый. Шуңа тагын кирәк инде шундый мәйданчыклар. Сөмбел, син монда кем, э, кем белән килдең? Мин сеңелләрем белән килдем монда. Үз татар телемне күбрәк белер өчен, э, күбрәк шул атмосферага э, Онтылыр өчен ди буламы соң инде? Менә шундый хисләр белән килдем. Ә синең сеңелләрең татарча беләме? Алар белә, аңлый. Э, каушап киткәндә бик әйбәт сөйләшә алмыйлар. Аларга практика кирәк. Син алар белән татарча сөйләшәсеңме? Сөйләшәбез.
Өйдә дә сөйләшергә тырышабыз. Балаларым белән дә, э, зур кызым белән Тукайны да өйрәнеп карыйбыз. Тырышабыз. Исем, мин Каюм Шәймарданов. Ә синең әниләрең Каюмның сихри китапларын укып үскән кешеләр бит.
Әйедер, шулайдыр. Тик минем исемемне башка фикерләр йөртеп сайладылар. Ә нинди?
Каюм исеме ул бит Аллаһ Тәгаләнең исемнәренең берсе, сыйфатларының берсе. Һәм ул мәңгелек, һич тә үзгәрмичә торучы һәм бик шундый көчле.